kien hemm sindku għal eh, kon- eh, bej tliet sindki. Insomma, Slima, St. Julian's u Swiqi. Biex nagħmlu din press call u kollox u biex nitkellmu fuq problemata, għatteħ naqbel maħħajna. Kemm wieħed mem kellu jsifer u jingħad Naqbel magħha, imma nixtieq nagħmlu differenti. Ejja ndaħlu magħna il-Gżira u San Pawl il-Baħar. Għad tkun vera ġlieda kontra l-problema tal-iskart, għax inkella tiġi jisa xi ħaġa politika. Sewwa. And that's not me. Tajli kif jista' jkun? Inti tirrepreżenta partit. Eh, sindku ta' eħe, imma jiena nemmen li jekk tiġġielet ma' ut, ġli daħjar. Sewa. Ma' insomma, ma' sar iċċek. Intqajna d-dar ċentrali, kien hemm van, u ġew il-press manna fil-van. U dir press tal-wan kienu hemm. Fil-vann kien hemm one, MTV, jew PBS x'inhomma, Malta Today, Independent minn għalija. Kien hemm ġabra insomma ta' press. Kien hemm. Fil-vann induru, l-ewwel bdejna f'San Ġiljan, bdejna San Ġiljan, morna f'postijiet u hekk u ħadu filmati x'hemm u x'm'hemmx, kulħadd jarmi bl-addoċċ, morna s-swieqi. Is-Sindku tas-Swieqi kien irrabjat u għandu raġun ikun irrabjat għax kull fejn kien ikun kull fejn ikun hemm il-munzer taż-żibel ma kien hemm xejn. Għala, għax kien jafu u mar inġabar. Mar inġabar.

Open book. M'għandix ħajta fil-sini, vodiri. Ok, ġviri, mela, mort u emmek u. Ah, ah. Issa, jena, mela jena kienet kelli ehm, eh, il-triq kolonel Savona, emmek dejjem mandra. Dik, u kelli ix-xat parti fej eh, mm, il-Black Gold u kollox. U fatti għattilhom, Mhux se nitla' fil-vann, għax imbagħad ridna mmorru ma' għattilhom ejja nimxuha minn hawn sew, u mxejnieha, u bdew jieħdu l-filmati kollox. U mbagħad morna Manuel de Mec. Hemmhekk hemm tliet postijiet Airbnbs. U dejjem joħorġu l-iskart. Residenti jibgħatuli u kollox. Issa jiena bil-kuntratt li għandi, Jien ma nistax niġbor li rrid. Jekk illum hija recycle, jien recycle biss qed niġbor. Sewa. Ma nistax niġbor affarijiet oħra. Ma jħallunix, jien għandi ittra mid-Dipartiment tal-Kunsilli Lokali fejn qed jgħiduli ma tistax tagħmel ġabra addizzjonali għajr dik dik li hemm fl-iskema nazzjonali. Jekk inti tuża flus biex tagħmel ġabra addizzjonali, jittieħdulek il-flus. F'Għodijina ma nistax, qabel konna nagħmluha, ngħidu l-kuntrattur, dur dawra mar-raħal u naraw x'hawn. Ma nistax nagħmel ażjed dik jiena. U dana kien hemm minn kollox. Sa tabella maqlugħa, tabella maqlugħa tal-Blue Badge jew x'għidulha, mgħawġa mixħuta mek u bagalja, minn kollox, ħmieġ minn kollox. U jiena kien hemm persuna, ma nafx jekk hux mara jew raġel, li dejjem jibgħat jibgħatuli jew tibgħatli, ma nafx kif naqbad nindirizza. This person tibgħatli fuq WhatsApp. Għadek ma tafx? Le, le, naf minn il-persuna. Issa taf minn hija. U eh, yes, nafu biha u kollox. Fuq dan il-gorboġ zibelli. Sewa. Tella waħda met.

Jduru u jiġbru. Imma jien, mhux jien, vodi jiri, jien ma nistax niġbru jiena. Issa u bata kont eh, bdejt insuq jiena, qabat il-mobile, qafast il-rekord, u fatti u għat, għat good morning, għat la yes. Sadat taqdu jitkellem l-Inglis, għax la nafek kux Malti, barrani, forsi tkun Taljan, forsi b'Taljan ma nitkellimx, għamiltu bl-Inglis. Għat good morning, yes I know about it. Għax, u bat miegħu, shall I send Minister Clayton Bartolo? I, saqsietni. Saqsietni. Sewa. U fatt li jittellawhom hemmhekk tara. Yeah. Thank you. I am also sending this to Minister Clayton. This is unacceptable as you know. The residents in Manuel Demek should be safe and live in clean environment. The rubbish should be collected around the clock non-stop, especially in summer uh, peak touristic time. Issa dikija xaġa li inti ma tistax tagħmel. Ma tistax tagħmelha. U jien għattila, mhux issa naf li mara. Għattilha, le, please, I need it there għax għandna l-press call, imma mhux għax kif ġabu għall-one jien irrid il-ħmieġ ġo tas-Sliema, irrid iż-żibel ġo tas-Sliema, irrid li noħorġu ż-żibel. Jekk tiġi fil-karozza tarali lili, boroż ta' recycle, boroż suwed, pala, xkupa, vakum. Jien ġieli nimxi fit-triq Nara pereżempju qabda boroż żgħar, niġborhom ġo borża waħda biex ma jidhrux ħafna lil xogħlok, miexi. Hawn min joħroġ jimxi. Jien noħroġ nimxi u nagħmel l-affarijiet. Tgħidli xogħlok? Eh, jtini sodisfazzjon. Jtini sodisfazzjon. Imma tweġġa' jġibu l-wan jgħidu is-sindku jrid il-lokata maħmuġa. Id lokata maħmuġa kien hemm jekk tidħol fil-Facebook tiegħi. Mhux hekk eżatt kienu jgħidu l-wan. Ritt, ritt, ritt, eh, ritt li jider li mbarat semmet ġur press. Yes, I wanted it there. Oh, because I wanted to show the problem. Ritt nuri il-problema tal-Airbnbs. Li dawn jiġu jitnejku, joħorġu z-zibel ikun xin ikun. That's the problem. Mhux għax irrid ora xaw, wara xaw. Jiba, ma rridux hemm, imma rrid nuri l-problema. Nuri l-Airbnb sa xemmek tlet appartament, tlet blokk kokter xuxin, l-Airbnb joħorġu dak bla doċ.

ħażina. Issib karta oħra A3 mhux A4 tal-iskeda l-antika. Tidħol fil-lift issib l-iskeda l-antika. Bax taħwid. U bat ma t tort laqqas tal dawn nis ma diri għax għatnajt kontri jom f-sessi ma t-jom xtort dawn hemm l-iskeda l-ħazina. Kif affettwak? Eh, ħatta bil-kbira fil-bidu, massa. Għax meta naf il-verità għalfejn għadtek jiena għax tkun qafna fuqha dika li għadtilha għal xiex u mhux xiex. Imbagħad għadt, Min hi dil-persuna? Min hu dal-persuna? Għax lanqas kelli isem jiena, jiena n-numru biss. U ċempilt dil-persuna u kienet mara. O, Attila, Attila ħares, Attila kull meta bat li laqqas biss insaqsik minn int u kollox u dejjem kellimtek u għamilt. Kellek għalfej il-voice clip li batlek bil-WhatsApp ittija lil Wan? X'inhi di Attila ma nafx biha. Attila inti tajt il-voice clip tiegħi lil Wan? Għad li no, I gave it to no one. Attila mela kif spiċċat għad lil Wan? Għad li Mhux jien ta, għad li x'għad ħalli l-mobile. It is not me. Hmm. Fodi din qed tgħid li hi ma tatux lil wan. Nara kif wasant il-wan f'tnaq stramba. Tipo Fem, jista' jkun hemm ipoteżi differenti. L-wan ħekjaw l-mobile. Tu, battulhom int il-one u din hija konfoffa. Jista' jkun ukoll. Kbira. Biex jiġi fuq il-podcast. Biex jiġi fuq il-podcast. Mela, tlaqna.